Efallai bod hwn yn swnio'n lle rhyfedd i ddechrau, ond rydym yn dysgu cysgu'n dda. Beth rwy'n olygu yw, er mwyn aros yn wyliadwrus, rydych angen egni, ac os ydych chi wedi blino'n barhaus, mae hynny yn anodd iawn iawn. Mae'r bywyd Crisnogol yn un ble mae gorffwys yn hanfodol, ac roedd hynny'n rhywbeth yr oedd Iesu'n ei gydnabod. Dewch ataf i, bawb sy'n flinedig ac yn drwmlwyddog, ac fe roddaf i orffwystra i chwi, meddai e. Rwy'n siŵr fod Iesu'n cynnwys gorffwys gorfforol yma, ond mae rhaid ei fod yn golygu mwy na hynny hefyd. Mae yna orffwys sy'n gwybod sut i breswylio ymhresynoldeb Duw. ble mae'r enaid yn cael gorffwys a phryderon a blinderau'n edwyno. Weithiau rwy'n meddwl nad ydym ni'n gwneud unrhyw ffafrau yn lytwrgi pan fyddwn yn gweddio yr ymbiliau. Mae'n gallu swnio fel rhestr siopa neu set o broblemau i Dduw eu datrys. Ond mae enghraifft Mair werth ei gofio. Eisteddodd wrth draed Iesu a dysgodd sut i breswylio gydag ef. Doedd dim bris a dim rhesur chwaith. Dyna oedd y peth cyntaf a'r gorau, ac ni fyddai'n cael ei gymryd oddi wrthi waith pa mor fawr a phryser y tasgau.

We need prayer, we need scripture, we need sacrament if the soul's energies are to be nourished. Darllenais i adroddiad yn ddiweddar sy'n awgrymu oherwydd ein bod o dan do cymaint ac er gweitha y tywydd braf yn y gwanwyn ac yn gynnar yn yr haf, a gallai'r cyfnod clo wedi dishysbyddu ein ffynhonnell o fitamin D. Wedi ein hameddefadu o heulwen, daeth ein cyrff yn ddyffygiol mewn un o'r pethau y mae'n rhaid iddyn nhw gael, uh, iddyn nhw eu cael. I Gristnogion yr adeg yma, mae hynny'n her fawr. Mae'n harfer o dderbyn bara a gwin wedi ohirio, yn y gyfeillach wedi yn y cyfyngu. Felly, mae'n rhaid i ni ganfod ffynonellau eraill i helpu. Y cwestiwn wedyn rwy'n ei ofyn i mi fy hunan ac i bob un ohonon ni yw beth yw'r pethau a fydd yn fy nghadw'n iach dros yr adfent hwn?

But we've also struggled because we've been more isolated than ever. Rwyf wedi bod yn edmygedd brawd o'r syniad tasg a gwobr. O ganfod ffyrdd newydd o ddefnyddio yn y fy egnion ac yna, yn fwriadol, cael seibiant. Mae rhannu'r diwrnod fel hyn yn rhoi canolbwynt ac ystyr. Ac os yw hynny'n wir yn gyffredinol, mae'n debyg o fod yn wir am ein heneidiau hefyd. Rydym ni angen y diben a chanolbwynt i aros yn wyliadwrus. Y cwestiwn wedyn rwy'n ei ofn unwaith eto i mi fy hun ac, wrth gwrs, i bawb ar ddechrau'r Adfent yw, beth yw'r tasgau a allai roi cyfeiriad i mi am cadw rhag mynd yn llesg?

Caniata i ni dy oleuni ar o arglwydd, er mwyn dyleu tywyllwch ein calonau, a dyfod i'r gwir oleuni, ac yn enwedig yn nhymor yr Adfent.

A bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo yn eich plith, ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.